kakra. Yɛ dɛn na adwumfo yi, esiane sɛ yɛbae na yedii nkɔmmɔ hwɛ baabi a mokɔtenae nso de mo ho si teɛ no a, yenni nkɔmmɔ, yɛnkɔ yɛn akyi kakra? Ɛɛ, deɛ ɛteɛ ne sɛ, ɛyɛ ɛɛ denkyira man sɛ yɛakokoakoa ma yɛbɛduru dwopaa no. Ɛna Nana Kodwo Tibbo kɔtena dwopaa no. Ɔno na dumfoɔ nnɛte. afei no n'adwo kwaa no ayɛ kura a ama ayɛ hu ma nnipa kora ntumi ma ha nti ɔbrempɔn ɔyɛ kɛseɛ no yɛ sɛ saa deɛ a nananom abrafoɔ no anaa adumfoɔ no nkɔpɛ baabi ntena akɔyɛ sɛ nkɔpɛ baras bi ntena na ohia bi a na ɔfrɛ nti yɛ deɛ kɔnkyekye yɛ kuro a yɛdi yɛto din abrafoɔ a yɛte hɔ sɛsi a nti kuro no deɛ Wote hɔ deɛ a, wote kuro no mu ara deɛ a, na kyerɛ sɛ woka adwuma no ho. Nti yɛkɔtena hɔ nom saa no a, na sɛ mmerɛ du na sɛ nana sɛ wɔbɛkɔ otu kwan anaa wɔbɛyɛ amanneɛ biara deɛ a, na ɔwɔ hɔ yɛaba yɛabɛka no ho ma ayɛ biribiara pɛpɛɛpɛ. Na sɛ yɛbɛte aseɛ yi a, mowɔ mo kuro a mowɔ mu o, obi a ɔte kurom hɔ biara no, ɛwɔ sɛ wɔsom nana sɛ dumuni. papaapa nokorɛ na meka kyerɛ no wote kurom hɔ adeɛ a na kyerɛ sɛ woyɛ adum ni nti ɛhɔ deɛ sɛ woyɛ ɔsorani o apart from agorafoɔ no wɔn na ɛnka adwuma no ho na sɛ wote abrafoɔ na woyɛ aduanani woyɛ asɛkyirini abrafoɔ no ɛhɔ no asɛkyirifoɔ na ɛyɛ kuro dumfoɔ no ɛyɛ asɛkyirifoɔ na mmom na adum no so no akɔyɛ sogya adwuma wo paa wo baala yɛbɛgye wo yɛde waka nti abusua no deɛ ɛda hɔ but adwuma no deɛ akɔyɛ sɛ sogya adwuma wopa ko a woba a yɛbɛgye wo do aka yɛnim sɛ sogya adwuma ma yɛ bɛma yɛ ɔmu deɛ ɛhyeɛ dɛm ne deɛ ɛhyeɛ bia nnɛm ɛmaa nyinaa kuta nse kae
ɛmaa nyinaa kuta nse kae ɛde som de nkyerɛ hene nti obi ɔte abrafoɔ biara deɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ brɛma biara no ɔyɛ dumuni yɛn bɛdi adeɛ mfeɛ aduonu nsia ni a ne ɛwɔ dumfoɔ mma a ɛka ho sɛ deɛ wɔn nyinaa kɔ ɔtua a yɛn nyinaa som de ntiranyene ma wɔn nti abrafoɔ deɛ ɔte hɔ deɛ a na ayɛ ɔba o woyɛ brɛ mu a ɔba nko ara de atade no ɛbɛhyɛ o na wade abɛsom de ntiranyene nti eh, mofa firi mfie bɛɛ sɛ ebi a yɛwo wo to hɔ no ho ano ne yɛfiri ase anaa wɔ sɛ ɔnyini duru pɛmpɛnsoɔ bi ansa woabɛkɔ mu oh, ɛne deɛ wonya di bɛɛ mfie eh, eh, aduonu de kɔ no deɛ a sɛne woahu wiase nti woba a yɛbɛgye wo na yɛabɔ otiri mpaeɛ na yɛade woakɔ bosom no so sɛ bi ntumi ɛneɛ bosom no wo nkyiri hwee sɛ bi wobaa bu nsɛ o woyɛ deɛ o wotumi kɔ hɔ ɔno dɛnkyerɛ bosom kɛseɛ no ɔfrɛ sɛ sɛ bi ntumi ɔno sɛ sɛ biaa ne hɔ atumi no nti wo nkyiri biribiaa ɔne ɔka ho ne bɔ dɛnkyerɛ ho ma dɛnkyerɛ hene ne ho ban mo a moyɛ adwuma yɛ te sɛ yi no Mobɔ dɛn gyina Hene ho ban no? Mowɔ akyiwadeɛ bi? Mowɔ nneɛma bi a ɛnni sɛ moyɛ? Ɛɛ, sɛ na meka no sɛ bosom no la wɔdi anim no, wɔnkyiri hwee. Hmm. Nti ama yɛn nso nso yɛnkyiri hwee. Nti sɛ wowɔ aduro bi a wode ba a, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi ɛdum ne biara. Deɛ hia ne sɛ wobɛdi nokorɛ no adi nse sɛ wobɛsom de nkyira. Saa deɛ hia no no sɛ wobɛdi nokorɛ sɛ wobɛsom de nkyiraman, hmm. wasom ɔboa pɛnsi anaa de nkyira hene biara.

ɛyɛ ntoboaseɛ nipa ne ba a yɛbɛhyɛ de no afa nteteɛ mu na yɛde no akɔ abosomdaa mu ne akɔhu deɛ yɛbɛyɛ no ansa na ɔbɛka adwuma no ho nti nyɛ sɛ ɔbaeɛ a wokuti a ne ɛde waka ho ɛyɛ wobɛfa nteteɛ mu
sɛ ɔdehyeɛ bi ɔno ara de ne ho ba sɛ bi a mɛba ɔno ara ba sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ na sɛ ne maame a na ɔbaa tan sɔre gyina sɛ ɔmpene a hyehyɛ bɛn na ɔwɔ ɔne deɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnhyɛ hmm. sɛ Abusua no ka sɛ wɔn mpena a yɛnhyɛ. Na ɛyɛ sɛ kuro no so yɛ abrafoɔ nti no, nnipa no paa ani gye ho sɛ wɔbɛyɛ adwuma no. Ɛfiri sɛ tete no deɛ atwam. Tete no a na yɛde sika awe ahwedeɛ no, ɛnɛ ɔdɛfoɔ no adaworo ma. Dɛfoɔ bɛtena so deɛ ne nkakra nkakra hɔ na ɛnɛ deɛ yɛakɔ fam kakra, mu ago kakra. Nanso no, nanse wɔn nso so a wɔba nso, wɔhwɛ wɔn yie. nkase mu ango koraa nti nkyɛ sɛ wode wo nsa bɛkeka ɛka obi anum no akɔ baabi sɛ sɛ de nkyiradeɛ mo amonom de nkyira hene ɔyɛ ɔhene a ne ho ɔmu ɔna ɔtete atire
ana yɛda ase sɛ ɔne yɛde nkɔ biribia bɛ akyerɛ bie mu a ne yɛbɛhia wo mpɛ nyimfotu a yɛbɛsa aba wo man so so medam ase pii medam ase paa
na sɛ abusua ɛno no ɔpanyina wɔ no Ɛna abrafo no mo so wɔn akyikyiri wɔn kuro kuro no ankasa din ɛne abrafo na wɔn mu ɛwɔ mu a wɔsom de nkyira konwa bɔ nana ho ban yɛn akɔpem sɛ sɛ mpo nana firi mu a wasae adandan no agya no kwan yɛn akɔgya no kura no ɛyɛ adumfoɔ wɔn panyin ada wɔn mu ano ne ɛne wɔn atwetwe nkɔmɔ no ɛɛ dwokwaa na saa bere yɛwɔ sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ ne si ɛkɔ so no nyinaa kakrakra dom tv so yɛde bɛsom wo hyia me a ɛyɛ afrɛ me anɔkye waba